Цадӕн йӕ астӕусау, кӕлӕнгӕнӕг усы фӕндтау. Хаттӕй-хатт хӕфзӕхӕй донмӕ йӕхи ныппары. ӕмӕ дон тымбыл фӕлтӕртӕй фӕйнӕрдӕм фӕлидзы. Даргъ къӕхтӕй цъыфымӕ фынк-змӕнтгӕ цады былтыл цуан кӕны кӕсаг лас. Йӕ цӕрджытӕ ӕфсӕст, хъӕлдзӕг, хӕфсытӕй фӕстӕмӕ хъӕлӕбанӕ кӕнынц. Ӕндӕр искуы хуыздӕр цардис, уый зонгӕ дӕр нӕ кӕнынц. Хъӕугӕ дӕр цы нӕ кӕны. Хӕфс балц нӕ цӕуы, кӕцӕй цы фена. Кӕннод ӕй бындзмӕ къугъойы раз тасы хъӕу. Зыхтӕ фӕхӕлиу сты, гуыбындӕ фӕдыбыр, цӕстӕ фӕпуси ӕмӕ цады сӕрты хъуысын байдыдта фыццаг сындӕггай. Стӕй тынгӕй тынгдӕр, тыхджынӕй тыхджындӕр, хъӕрӕй хъӕрдӕр. Куыд фӕстӕмӕ сӕ ферох, кӕм сты, уый ӕмӕ цӕмӕй тарстысты, уый. Зарӕг апырх хӕмпӕлрӕбынтыл, къудзитыл, дуртыл ӕмӕ фаллаг фарсмӕ бахӕццӕ. Уым схъал кодта кӕсагласы. Кӕсаглас даргъ къубал сивӕзта, айхъуыста ӕмӕ зарын кӕцӕй цыд, уырдӕм араст. Ссӕст хӕмпӕлсур ӕрлӕууыд хъахъхъӕд кодта хъӕргӕнджытӕ. Сӕзнасты хӕфсытӕ бамбӕхст сты. Исдуг базмӕлдысты бабырсты зарӕг ахицӕнмӕ цад ӕрынцад. Иу хатт цады фӕзындис ӕрбафтӕггаг хӕфс ӕмӕ радзырдта дунейы диссӕгтӕ. Хӕфсыты мыггаг кӕмдӕриддӕр ис, сӕ знӕгтимӕ ӕмӕ сӕ туг цирджытимӕ хӕцынц, бартӕ агурын сӕхицӕн. Хӕфсыты цӕй бар фӕхъӕуы, фӕлӕ уӕддӕр уӕдӕ фыдгулбӕлццон ма мацы радзура, уый та уӕлдайдӕр дзурынмӕ чи арӕхсты, ахӕмтӕй уыд. Пырх кӕнын загъта, мӕгӕты мӕ бабызты ӕхсӕттӕ, сӕ фӕдыл сӕ доны былмӕ ласынц, суанг кӕсаг ласыл дӕр ма балӕууынц. Бирӕмӕты хорз фӕкастысты уыцы ныхӕстӕ, уӕлдайдӕр бургуыбын мӕ урсгуыбын хӕфстӕм. Ӕз фӕнд кодтой цады хӕфсты ӕрӕмбырд кӕнын, цӕмӕй ацы хорз уацхъуыд се ппӕт дӕр фехъусой. Зӕронд дӕр хӕфсытӕ бӕргӕ нӕ уӕндыдысты, фӕлӕ сын иннӕты ӕнӕфӕзгӕ кӕм уыд. Куы байхъуыстой ныхӕстӕм, уӕд сӕ донхуыз туг ӕсфыхт, фырмӕстӕй цӕстытӕ фӕтар сты, се фхӕрдты тырыста зӕрдӕтӕ скъуыдта ӕмӕ загътой: Цом фӕтӕрӕм бабырсты мӕ мӕгӕты! Фесӕфӕм кӕсаг ласы! Базмӕлыди цад, дон схъӕр кодта хӕмпӕл ныррыст, хъӕрхъӕлӕбайӕ байдзаг ис цад. Байхъуыстӕуц хабаркӕсӕглас фӕтарстмӕ арфгӕмӕ бамбӕхст. Дунеймӕгӕ бабыз ӕмӕ хӕфс ӕфсад сарӕзтой, бирӕ фӕхӕцыдысты фылдӕр хъӕрӕй, бирӕ фӕпырх кодтой ӕдзӕлгъӕдӕй. Хӕфсытӕ тыхджындӕр кӕнын байдыдтой, цады хуыздӕр, цады фылдӕр уыдон бацис. Фӕлӕ хӕс куыд тыхджындӕр кодта, афтӕ хӕфсыты знӕгтӕ кӕрӕдзи хуыздӕр ӕмбарын байдыдтой, бирӕ хӕфс ма ноджы сӕ фарсхы цыди. Куыннӕ басастаиккой хӕфсытӕн сӕ тых! Кӕсаглас фӕныфсджын рацыд ӕмбӕхст уатӕй ӕмӕ фӕрчытӕ кӕнын райдыдта ӕвзӕргӕнджыты. Цагъта хӕрзты ӕвзӕрты, сӕлты, налты, лӕппынты, зӕрӕдты кӕйӕрттӕ никӕуыл ауӕрста. Фӕмард сты уацхъуыдхӕссӕг ӕмӕ урсгуыбын. Моргуыбын цӕфӕй аирвӕзт ӕмӕ амард. Хуыздӕр цард агургӕ йӕ бирӕ туг ныккалд, бамбӕхсдзысты арф ран, чи ма фервӕзт хӕфсытӕй, уыдонмӕ. Фӕстӕмӕ та цад, ӕрынцад. Фын кӕрӕтты йӕ бынат ӕрцахста, хӕмпӕл схъӕл лӕууы. Бабызтӕ сӕрвитхъуырӕгтӕй хъазынц. Хӕфстӕ сӕ быны хъиамӕтӕй мӕлынц. Мӕгатӕ цадыбылцъыл дзырдхӕсджыты рауай-бауай кӕнынц. Кӕсаглас дат къахдзӕфтӕй цады былты бары. Хаттӕй-хатт малы бӕрзӕй ауадзы, сласы цъыфӕй дзӕх хӕфсы ӕмӕ йӕ аныхъуыры.